Mae fferm Ceunnog ger Corwen yn gartref i Alan ac Anna Llwyd Williams a'i tri phlentyn, Enion, Lliwen a Gwenith. Maen nhw'n ffermio 500 erw i gyd ac yn cadw tua 1,000 o ddefaid a dros ddau gant a hanner o wartheg.
Diolch mae yna waith parthi yma. Hein eisiau fyd. Chydig bach i hon. Ia, chydig fanna, plis. Chi, Genod. That's it.
Gwartheg i gyd i fewn, Alan. Yndan, ni'n tynnu amser nhw'n allan wan. O'n i bron ar rhaid nhw allan os oes gen dwytha fa, ond ar yr eira ddod a sboilio'n hwyliau ni. Be di'r drefn efo'r gwartheg? Um, Mae'n rhyw 80 o fuchod trigno yma. Mae jyst dros hanner cant yn nhw'n llaia yn y gwanwyn. A wedyn y gweddill uh, Da, mis Tachwedd yma. A wedyn, uh, da ni'n pesgu'r lloiau i gyd, cadw'r lloiau i gyd yn blaen a pesgu nhw. Da chi'n ffeindio bellach bod y farchnad yn gofyn am fath gwahanol o anifail? Yndi, um, da ni un peth braf, da ni'n bod yn mynd ar uh, carion ar y bach. Um, mae rhywun yn gweld, dyn nhw'n eisiau gymryd o ffat yn nhw. Um, Maen nhw'n teddu licio nhw mwy lun, lle gadael, pan maen nhw'n mynd i'r ocsiwn, mae eisiau cyfar dan yn nhw'n de. i iddyn nhw wneud y pris. A be da chi'n roed iddyn nhw? Ni'n gweld bagiau o haidd yn fan hyn, yn haidd chi'ch hun? Ia, dyn ni'n tyfu rhyw hanner can acar o haidd a wedyn uh, combeinio rhan fwyaf hwnnw. Rydyn ni'n dreol llynedd, crimpio um, rhyw 40 tunnell, a ni'n gweld hwnnw'n gweithio'n dda. Uh, llai o waith fo fan gia uh, yn y pit yn barod, a jyst rhaid o, a gwartheg yn neud yn dda yn y fan de. Pa mor bwysig ydy cael wythnos benodol i ddathlu cig eidion? O mae'n mae'n mynd i fod yn lot o help yn dydy mae cici geidar mae'n bwysig iawn i Gymru mae'n dydy a um, mae'n bob ymwybyddiaeth lle rwy'n godi yna fo mae'n mynd i fod yn help yn dydy.
Gwartheg masnachol ydy rhan fwyaf yng Ngheiniog. Mae yna chydig o rai glas Prydeinig pur wedi bod yma ers tro, ond ar hyn o bryd maen nhw'n datblygu mwy ar y Limosan. Mae gennym ni rhyw dair beder o'r British Blues wan. Um, ar ni gychwyn ar reit eger, ond um, dyn ni wedi tawelu ar heini achos, um, wel, oedden nhw'n high maintenance fel dyn ni'n galw nhw lle, ond e, lot o ofal oedden nhw wedyn nhw ddolloiau. Um, a gorau watcher nhw o hyd ac oedden nhw rhan fwy amser yn cesareans a lloiau'n cael signo ac ond e ddim amser i fod o'i cwmpas nhw, so dyn ni'n rafu fo heini Ond um, mae'r teulu wedi cychwyn um, efo'r limousines a mae hynny'n llywyrchus a mae'n tua deg ish, dwi'n meddwl, o fuchad o hynny yn bur yma lle, a wedyn croes y buchad eraill i gyd. Da chi di ddechrau'r lloia? Do, mae'n llo bach yna yn newydd bore yma. Um, Falan dweud stalwm oedden nhw'n arfer cael problem fo sgwrio, a wedyn bys nhw'n arno ddechrau godro bob uwch ar ôl dod o llo. A rhoi llaeth melyn cynta i'r llo fach lli a tablet rhyw dabledi hefyd sydd yn a mae'n mae di allan o'n adwy rhag yr helyn sgwrio lli. Dim ar fuwch yn mynd i fewn i'r crush a cael ei godro yn fanno. A wedyn mae'n saff yn fanno i ni wedyn fedru rhoi um, llaeth i'r llo heb bod y fuwch o gwmpas iawn i'r un frifo lli a wedyn... Nesa chi'n tre godro hi ar llo bach yna, sef ddim hurt? Na. Wrth roi dy fuwch yn y crush fel e, mae Alan yn stripio bob teth yn ei siŵr bob bob teth yn iawn a bod yna ddim infection neu beth ddrwg yna lli. Um, ac os oes yna broblem felly, wel, da ni'n medru trin hynny'r un pryd efo, efo tiwbs felly, a dyn, um, wrth, mae'n sicrhau bod o'n cael yr maeth gorau ar y diwrnod cyntaf.
Ers chwarter canrif mae'r teulu wedi bod yn arddangos mewn sioeau ar hyd a lled y wlad. Roedd sioe Mo yn y 2009 yn un arbennig iawn iddyn nhw. Fe ddaeth y fuwch fawr wen a fagwyd adre gan y teulu i'r brig, Ceinog Branwen. ac mae'r gwaith paratoi ar gyfer sioeau 2020 newydd ddechrau. Mae'n edrych yn dda, dydy? Dawel braf. Mae yn dawel.
Mae genna nis pan mae'n um, lo bach a wedyn um, mae di hen arfer sŵn plant ei chwmpas i efo peth ydyn nhw, ond chmo. Licio cael ei mwytho.
Yndi, yndi.
A'i thampro.
Mae wedi cael dipyn o bampro ysma yma, yma, dweud y gwir, o plant mae ei chwmpas i o hyd. A'i henw llawn hi rwan, Gwenno Gelli. Gwenno Gelli, ie.
A dyma'r tro cynta i Gwenno gael ei thrin ers misoedd. Ie, di ddim di bod di ddim di bod allan o cit ers... Wel, di mae di bod allan, wrth gwrs, yn cael ei, yn cael ei dyfrio bob dydd, ond um, di ddim di cael dim sylw es... Dim di cael siampŵ yn set, lle? Nach di. Anna fo.
Dim es y ffair ia.
Hollol llonydd.
o, sy'n ni'n mynd i arw. Chdi bach o bampron hyn, anna. O, ni neu Salar! Anna fi! Ia, na chi. Gobeithio ddech chi mor feidir a hon, de. Glwsa chi funud yna? O, pawb!
Mae dros hanner yr holl gig sy'n cael ei werthu ym Mhrydain yn gig Eidion, a hynny yn galonogol i Alan ac Anna Williams.
O, da ni'n bach mwy galonogol o'n efo'r efo gig eitem yma'n dydyn. Mae, ma prisiau dda, ddim yn dweud mae costau bod beth i codi ar ei gyfer o, ond mae yna alw am gig yn does. A yn ôl yr hagolygon, maen nhw'n dweud bod y galw yn mynd i gynyddu yn dydy. So, rhaid ni fod reit brwdfrydig a dych chi'n hynny'n dyfodol. Mae'n cynllun ni wedi cario ymlaen fel beth ni'n bod yn neud. Uh, tre codi uh, soc o safon go lew. Uh, Dyna bach elw yn yno, wrth fynd. Ac Anna, Chithe yr un mor gefnogol ag erioed. Ia, na i neb yn ma lan y ddeitha i wneud. A parhau i wenu.